Uh, lesson yedu yegeography nhasi tiri kudzidzisana pamusoro pehumidity right it's a very short lesson saka moteereresa what is humidity humidity is the amount of water vapor in the air the amount of water vapor in the atmosphere right amount of water vapor right or the amount of moisture that we have in the air mweya watiri kuona uyu unogona kunge uine water vapor unenge une mvura but mvura yacho inenge iri in the form of vapor saka iyoyo the amount of water vapor in the air is what we refer to as humidity there are two types of humidities allright ngaitidara mene riri kwerewe titakadaro right yekutanga inonzi absolute humidity absolute humidity ndoyatinoda kutanga tatsanangura tozotsanangura yechitu e, eh, inonzi relative humidity e, eh, choko yangu arati ah, ichaoma mai manje relative humidity tira kuti tionesane kuti mahumidity aya akasiyana chii ndo lesson yanhasi tobva tamhanya kungonotarisa zvimwe zvishoma pamusoro pehumidity tobva tagumira ipapo right the word absolute means total humidity it means the actual horit ndokuti actual humidity yatinayo e, kana tikabvunzwa kunzi what is the absolute humidity ndokutoti Mune water vapor yakawanda zvakadii iri mumweya umu. Kana vakazoti relative humidity vakuti water vapor iri mumweya umu ine hukama what is the relationship ndopavanobva voitira kuti relative between what is in the, the water vapor in the air and the water vapor that can be in the air. sekuti irimo neinogona kuvamo ukama weirimo neinogona kuvamo kureva kuti iyi is a percentage iyi inotarisa kuti what is there versus what could be there iyi inongoti what is there chete right sekuti dai taiti muroom umo mune vanhu vangani woti muroom umo mune vanhu 10 wataura nhamba yevanhu varimo Toti muroom umo mune vanhu vangani versus vanogona kuvemo. Iwe woti haa muroom umu mune vanhu 10 but munozara ne 30 saka mune mune 10 out of 30. Paunongoti out of wakutotaura relative. Out of ndokuti panhamba inofanira kunge irimo irimo ndeiyi panhamba inofanira kunge irimo. Saka kuti muzvibate ndezvekudai. E, e is a percentage inotiudza kuti number irimo iri kushota zvakadii kuti tizive inozara imomo muno muroom mune vanhu 10 but munozara nevanhu 100 saka mune 10 out of 100 ndo patinochitaura relative humidity iyi absolute tangotaura number iripo tataura iripo but tichitarisa eh, inogona kunge iripo dai zvese zvanga zvakaenzana right tatenda rega tiudzane zvimwe zviri pamberi humidity inomezhwa neen instrument inonzi hygrometer so the humidity is measured uh, using an instrument called a hygrometer now hygrometer inogadzirwa netwo Hygrometer inogadzirwa ne two ma thermometers. Thermometer yedu yekutanga inonzi dry bulb thermometer. Right, ingori thermometer eh, right, eh, munogona kungodhirowawo zvandiri kudhirowa ndiri kuda kuti muone muite just an idea ye how this hygrometer thing um, is uh, designed or how it works.

Yechi-two inonzi wet bulb iyi inomonererwa chijira chijira chi, eh, toti chiwesi right chobva chanoiswa mugaba rinenge rine mvura right saka iyi inenge ichinzi wet bulb thermometer ese mathermometer ithermometer iyi futi ithermometer right apa anoti thermometer ipapo dry bulb thermometer wet bulb thermometer right thermometer yedu right saka rikaitida eh. e e thermometer yakaputirwa nejira ndokubva imwe end yejira yanyikwa mumvura saka mvura inenge ichipota ichitonhodza ichikwira nejira iri ichinotonhodza chibulb chindo chine mercury saka e, temperature yatinogara tichiona kuno inenge iri very low because chibulb chine chitonhorwa nemvura iri kubva mubika uku iyi ine thermomita iyi yangoiswa yakadaro haina kuiswa mvura haina kuputwa nechijira chinyoro saka obvious inenge ichishowa a higher temperature than the other one so how do we get our, our humidity readings dzese dziri t idzi ndo chinonzi hygrometer dziri t thermometer idzodzo iyoiyi nejira rayo nekagaba kane mvuraka ndo wet bulb neiyo isina iyi t mathermometer iwaya zita rawo kana abatanidzwa anonzi hygrometer right saka anoshanda sei manje mahygrometer ayo pane chitable pane chitable eh, chinonzi relative humidity table ndo chavanozoshandisa vakatora reading yethermometer e nereading yethermometer e mareadings ari two iwayo endwa nawo pa relative humidity table ndo anonotsanangura kuti saka humidity yedu yakamira sei saka handibvumidzei kuti ndinoda kuchengeta yakadai ndoda kudzima part yepamusoro iyi eh, ndodrawer just a simple eh, relative humidity table kuti muone kuti inenge yakaita sei saka eh, humidity table yedu chinenge chiri chitable chakadai right so vanogona kunyora pamukunoku kuti dry eh, then maybe kunoku vonyora kuti wet right saka kunoku wodai right apa ndichangoisa zvinhu shoma shoma tinoda kuti mungobata kuti eh, zvinoshanda sei kana chitebho chacho chinoshandiswa sei eh, then panapa pa vanogona kudai eh, let's say panapa pa futi wodai eh. right panapa pamwe woti 10 12 14 right Ndangopa a very very uh, simple uh, relative humidity table uh, degree celsius aya ma degree celsius aya degree celsius degree celsius bozi ma temperature column ine ndeye ma dry bulb thermometer temperatures iyi ndeye ma wet bulb

24 pambana pa let's say voti 62 percent it doesn't matter because handiti tiri ngoita zviri roughly right let's say pana pa pozonzi 50 percent right chitable ichi mavalues ma aya ndangoisa mavalues ari kubva mumusoro mangu regai chiri kuoma chitable ichi e, kana chaoma machoko ayanenge akunyatsooneka zvakanaka but tasaimoni zvandoda kuti mubate ndoda kuti mubate kuti kunenge kune eh, row inenge ine mawet bulb thermometer readings eh, poita column inenge ine madry bulb thermometer readings saka madry bulb yedu thermometer ndiyo inei wet bulb thermometer yedu ndeiyi saka kana vakuda kutarisa kuti humidity yedu yakamira sei vanouya kudry bulb thermometer uku wotarisa padry bulb thermometer let's say vawana 20 degrees eh, celsius saka kuno kudry bulb anonobata pa 20 apo wotarisa kuti kuwet bulb thermometer kwakamirawo sei let's say kuwet bulb thermometer vaona 12 degrees saka 12 ndeuyu wewet wofamba ne12 wewet eh, eh, thermometer yedu iyaiya ne20 uyu pazvinosangana pane 92 percent obva ti saka relative humidity yedu i 92 percent let's say the wet bulb thermometer had

saka imwe temperature yatawana apa tinobva taibata kuside kwayo imwe yacho iyi tonoibatawo futi kuappropriate side pazvinoonosangana ipapo percentage iripo ndiyo relative humidity yedu eh, for the given place i think manzwa kuti zvinoshanda sei Saka ndokushanda kunoita mathermometer ari two anoshanda pamwe chete neechart inonzi erelative humidity chart ndo inenge ine mapercentages acho saka i think we now have an appreciation yekuti sechiti relative because ipercentage percentage inoreva kuti tine 80 out of 100 apa zvoreva kuti tine 75 out of 100 nekuti tikutoti out of saka zvobva zvatoreva kuti yatove relative because relative ndiyo inonzi out of ndiyo inonzi out of hameno kuti pane chandasiya here pazviri just zviri basic zvatinofanirwa kunge tichiziva if the relative humidity is 100 percent kureva kuti the reading yewet ye bulb neyedry bulb zvaenzana kana zvaenzana tinenge takuti the air is saturated ndokuti the air has the maximum it is completely filled with moisture it has all the moisture that can be contained ndo inonzi saturation mweya waguta wazara nemvura uri pa 100 percent because the temperature yewet bulb inenge yakaenzana netemperature yechi yedry bulb ndo zvatinoti the air is